Probabbiltà jew probabilità? Proset jew prosit? Vera jew veru? Dawn il-kelmiet huma kollha kemm huma korretti, imma spiss iwasslu għal nuqqas ta' qbil bejn il-kittieba. X'riċerka saret dwar il-varjanti fonetiċi, u kif l-aħjar inniżluhom fil-kitba? Il-varjanti fonetiċi hemm min jitħaw għadhom mal-varjanti ortografiċi. L-ewwel nett x'inhi d-differenza bejniethom? Il-varjanti ortografiċi huwa dak il-kliem li tippronunzjah l-istess u tiktbu jew inkella stajt tiktbu b'modi differenti. Imma dawn id-deċiżjonijiet numru wieħed, il-varjanti ortografiċi ġew diskussi fid-deċiżjonijiet numru wieħed. Il-varjanti fonetiċi huwa dak il-kliem li tippronunzjah differenti u jinkiteb ukoll differenti u sal-lum huwa aċċettat it-tnejn bħala tajjeb. Xi drabi jista' jkollok anke tliet forom differenti ta' kelma. U minnu fil-Malti għandna ħafna. Per eżempju, kliem bħal probabilità It-tarf biltà hemm erba' modi. Jista' jkun probabiltà jew probabbiltà bid-doppja bè, imbagħad hemm probabilità jew probabbilità. Hemm erba' modi. U apparti ta' kif jistgħu jingħadu, huma wkoll ta' kif jistgħu jinkitbu. Ġifieri l-varjanti mhumiex fonetiċi biss iżda wkoll ortografiċi. U huma kollha aċċettati kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba. Għandek kliem bħal ikkonsidra u ikkonsidra, qed ninnotaw li d-differenza tista' tkun sempliċement vokali. Għandek kliem bħal sfortunat, min jgħidlek sfortunatament, min jgħidlek sfortunatament. Li huma tajbin dawn, li tajba minnhom. Sal-lum huma aċċettati tnejn. U ma naħsbux ukoll li din il-varjetà eh, tolqod biss li kliem li ġej mir-romanz jew nkella forsi mill-Ingliż, eh, imma anka kliem li ġej mill-Arbi. Klim li jeżisti ħafna, per eżempju, għaw minn jgħidlek akbar, għaw minn jgħidlek ikbar, għaw minn jgħidlek aktar, għaw minn jgħidlek iktar, għaw minn jgħidlek ġab, għaw minn jgħidlek ġib. Jew inkella minn juża ċaka jew ċaqa. Sallum dan il-klim huwa aċċettat it-tnejn kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba. Xi eżempju ta' dawn il-varjanti fonetiċi għandek klim li ġej mill-arbi li diġa huwa stabbilit fil-Malti, bħal pereżempju għandek bidla fil-vokali Beża' u baża'. Tela' u tala'. Hemmhekk qed naraw bidla fil-vokali. Intużaw it-tnejn. Forsi waħda minnhom tkun tintuża aktar minn oħra. Imma mhux kliem mill-Għarbi biss, għandek kliem li ħafna kliem hu li ġej li ġej mit-Taljan. U hawnhekk għandek ħafna drabi li l-varjazzjoni tkun fil-vokali. Per eżempju, pożizzjoni pożizzjoni. Ninnotaw li li fl-ewwel sillaba hemmo pożizzjoni, fl-ewwel sillaba tal-kelma l-oħra pożizzjoni. Varjazzjonijiet oħra jistgħu jkunu tal-vokali, pereżempju xnajt, proset jew prosit. It-tnejn huma ċċettati kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba. Jew inkella anka, anke jew anki. L-istess, dawk huma kollha eżempji ta' varjanti. F'kliem bħal dan jista' jkun problematiku l-ewwel minħabba n-nuqqas ta' konsistenza. Jekk inti qed tikteb jien naf artiklu, eh, daqqa ħad tikteb jien naf responsabilità mod, imbagħad ħad tikteb responsabilità mod ieħor, xi drabi laqqas biss tinduna inti stess daqqa qed tikteb kelma imbagħad tikteb kelma oħra. Xi drabi inti tajt mod u tikteb mod ieħor. Eh, xi diffikultà oħra tista' tkun illi Kelma li mhix varjant jaħsbuha varjant imbagħad bil-kontra. Per eżempju għandek tanbur u tambur. Fit-taħdit faċli tħallat in mal-m, però fil-verità it-tajba hija tanbur u tambur hija ħażina. Mhijiex varjant imma hemm min jgħidu le naħseb dawk aċċettati t-tnejn, meta fil-verità jkunu ħżiena. Eżempju ieħor hu pereżempju pulizija u puluzija. Puluzija hija ħażina mhijiex varjant, it-tajba biss hija pulizija. Varjanti fonetiċi għandna mijiet. Għandna mijiet. Mela, fil-waqt fil-varjanti ortografiċi, ġifiri dawk li konna nipronzjawhom l-istess u nikdbuhom differenti, stajna nażlu kelma u mhux oħra. Fil-każ tal-varjanti fonetiċi fejn qed ngħidu għandna mijiet, sissa fil-lista li għandna, diġà għandna mijiet u qed nippruvaw inkomplu niġbru biex nagħmlu lista komprensiva kemm jista' jkun, mhux bilfors niddeċiedu li nanna nikdbu jew nippronunzjaw varjant u mhux ieħor. Għax aħna minn aħna biex ngħidlek għid ċaqa u mhux ċaka, meta t-tnejn jintużaw. Imbagħad is-soluzzjoni kif għadna mhux bilfors kulli nażlu wieħed minnhom. Imma forsi jingħadu fi gruppi għax dawna nistgħu niggruppjawhom jien naf kliem li jvarjaw b'vokali jew kliem li jvarjaw fit-tarf tagħhom biss. nagħmlu set ta' kriterji, naqsmuhom fi gruppi u forsi forsi l-aktar li nkunu nistgħu ngħidu ara dan il-varjant jintuża aktar mill-varjant liħor. L-ewwel inniżlu l-aktar varjant li jintuża. Ħalli mbagħad jekk xi ħadd ikun qed jikteb, ikollu lista uffiċjali ta' dawn il-varjanti u u stess jgħid ara dan il-varjant jintuża aktar minn ieħor, mela naħseb jien aktar jaqbilli nuża lilu